12 LADC MDC General Election thong he kulenga a elected member of District Council MDC hna chu pakhatnak Sangawi East BN Thangpui BJP pahnihnak Sangau South JB Van Hoi MNF pathumnak Sangau West Lal Chuang Liana BJP palinak Cheural

Thonghnih kulinga dipa hleikhat ah Lairam Lawngtlai District tuidang khua ah East Lairam ralzaam le khuami le Lairam Isua Krista Baptist Kohhran LEKBK hna cu hawikomnak an ngei. East Lairam Paletwa peng in ralzaam i zapi i funhtomhnak Khumi Christian Refugee Fellowship nih khumi thilthuam le nunphung in Lairam Isua Krista Baptist Kohhran LEKBKIO in a kalmi hi an rak don hna i remte in khuasak pakhat le pakhat thazaang i peknak laksawng i peknak in ca nan hman hnu ah zanriah dum ṭinak an ngei. Kumi Christian Refugee Fellowship ah biaknak kip aa fun. Anglicans, Baptist, RC, Presbyterian pastor hna an i tel. Culeng ah Buddhist zong an i tel. A biapimi cu hmunkhat ah i fun in thangṭhatnak ngeih, pakhat le pakhat i theihthiam le dirhkamh hi hmuitinh mi a si. Cu hleiah chiatṭhat ah Khumi Christian Refugee Fellowship bu dirh a si tiah Khumi Christian Refugee Fellowship hruaitu chungtel pastor pakhat nih a chim. Khumi Christian Refugee Fellowship le Lairam Isua Krista Baptist Kohhran LEKBK he khawikomnak kan tuah cu remte in khuasak le fimthiamnak ngandamnak ah rianṭuan tinhnak ding ca a si. Nihin ah cun pehtlaihnak fehter khawh a si cang tiah a chimchap. Khumi Christian Refugee Fellowship bu ah hin pastor pahnih an um. Angligans le Presbyterian ah pastor pakhat veve an um. Tuidang khua ah a phanmi Khumi miphun hna hi biaknak kip in an si hna. Asinain tu an kalning cu Paletwa Christian Council PCC he an i khat. mnf le congress ruankhat na ka rawk ladc mdc election a dih hnu mdc a fian hnu ah mnf le congress ruankhatnak cu a rawk lai district congress committee nih mnf he ruankhatnak a hrawh kong dipa nisha ah mnf sinah ca an pek hna congress nih cun nan theih cio bang mdc election kan ngeih hlan ah Lai DCC PAC he meeting ngei in ṭuankhatnak cakhenh kan tuah. Election dih hnu zongah ṭuankhat peng dingin kan ruah lioah kan ruah lo le zumh lo ningin kan ṭuankhatnak rawk kho dingin hmalaknak a um caah Lai District Congress Committee nih cun khuakhi nga ruah. Hi bantuk a si caah kan hmailei kherhlainak ah Congress party caah thil ṭih nung a si caah Ṭuankhatnak hi Lai DCC Political Affairs Committee meeting nih cun ngol siseh tiah bia a khiah. Cucaah nihin thawk in ṭuankhatnak cu kan ngol tiah kan in theihter hna. Ṭuankhatnak hrawh a sinak cu pakhatnak MNF-ex mla lak in ZPM Legislature Party leader Pu Ti Za Kung, MDC sinah House Leader CEM si ding in le Executive Member post panga pe ding in a kamh ruangah pahnihnak mnf mla si liomi nih Bungtlang South Congress Block President Pu Bill Lalthuama sinah Congress MD si lio Pu Primo Canti M-Compi Bial MDC cu a lem i mnf party ah lut dingin hma a lak caah tiah Lai District Congress Committee in President Jair Ropiang a cinzah nih a min thutnak langhter in ca an pek hna. LADC ah ZPM le Congress nih cozah ser dingin hma la cuahmah. Lai Autonomous District Council ah Indian National Congress le Zoram People's Movement nih cozah ishrom ser dingin hma an la cuahmah. Thong nih kulengan dipa ni kwa ah LADC General Election vote tla cu rel a si i MNF nih seat riatan lak. Congress nih seat sari, ZPM in seat ruk, BJP le Independent nih seat hnih veve an lak. Party pakhat lawngin cozah ser kho an um lo caah cozah i hrawm ser dingin political party nih hma an lak colh i hmalaknak kal cuahmah lioah Dipanisha ah Lai District Congress Committee nih MNF he election hlan i ṭuankhatnak a ngeihmi cu MNF lei nih phungbuarmi a um caah hrawh a si tiah MNF ca an pek hna. Culio ah Congress le ZPM cu district level in i chawnhnak an ngei tiah theih a si. Thil a langh ning ah Congress member Pu Si Ngun Lian Cung Shuai nakin LADC ah Congress le ZPM cozah i hrawm tuah a si lai zumh a si. District level in i chawnhnak hi General Headquarters lei ah party pahnih theihpinak ngah lio a si. Dipa hleikhat ah zapi um hruaitu hna, Lawngtlai ah cozah dirh ning ding tawlreltu a phanmi hna cu Lawngtlai in an chuak i Aizawl lei ah an kal. Caanrem hmasa bik ah ZPM hruaitu hna nih hin Chief Minister an ton lai tiah theih a si. Party pahnih an i remh ṭhat ahcun an hruaitu ding thim in Governor sinah cozah an ser khawh kong an chim lai i LADC ah cozah thar a um lai. LADC ahhin party pakhat lawngin cozah ser kho an um lo caah zei party le zei party dah i bawm in cozah an ser lai tipa hleithum chun suimilam hleihnih tiangah theihfian a si lo. Central YLA nih Joshua vanlawmhpinak langhter. Mizoram state laka mah te khokhan lai relnak ngei. Lai Autonomous District Council LADC ram chungah Lai mino bu ngan bik

Hmailei na lamthluan ah khuazing Pathian nih lam in hruai seh law vawleicung Laimi vialte caah suttung bang dir camcin ko tiah kan lunglawmhnak kan langhter tiah an langhter. Longtlai district ah facang tam ngei cung lawmhnak kan tuah. Thonghni kulinga dipa ni sha ah Longtlai district Chamdur Tlangwan khua ah facang tam ngeimi conglawmhnak cu Village Council hna tlangtlak nakin tuah a si i Pu Lalremmawi Kawl nih District Agriculture Officer Lawngtlai nih khuallian in a hmanpi hna. Khuallian Pu Lalremmawi Kawl nih DAO Lawngtlai nih cun kut rianṭuantu hna caah Camdurtlaangwan Village Council nih conglawmhnak a tuah hi zuamcawhnak thianghlim a si hlei ah i cawnnak ah midang a cawnpiak i a ṭha ngai. Zeitik caan paoh ah kut rianṭuantu hna caah Agriculture Department cu aa ung peng ko tiah a ti. ke lalremkima vcp nih cun vaifangtheng i rinh loin mah nih ṭuan cuahmahmi lai facang ei ding chungkhar zeimawzat an um cu a sunglawi ngai. VC Award zung tutan lawng si lo, VC Terms dang zungah pehzulh si kho hram seh tiah a chim.

Mizoram University ah Myanmar siangngakchia hna master program kai kho ding in min thutnak an tuah. Myanmar in siangngakchia hna India ram Mizoram state ah a ummi Mizoram University ah fimcawn khawhnak ding ah ICA le Mizoram University karah teihthiamnak minthutnak an tuah kong Dipani khua ah Mizoram University nih an thanh. A liamcia thonghnih kul le thum ah kum hnih ca min an rak thutmi pehzul in tu bantukin minthutnak an tuah hi kum nga ca a si lai. Hi minthutnak hi Mizoram University in Professor Deepankar Chandra Dekka le ICA in Pi Lucy Mawi nih min an thut. Hi minthutnak ah hin Mizoram University ah Burmese Language Course ṭuanvo la Doctor Larzar Liana le ICA lei in Salai Za Lian Pum hna zung an i tel. Mizoram University nih university kai ding paoh a cohlang lai lo. ICA theihpi lawng a cohlan lai tiah theih a si. Cun ICA nih Master kai dingmi siangngakchia hleili cu semcom a pek hna lai. Kha vial kha tutan thawng kan thanhmi cu a si rih lai. Zotu le ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm.